Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn.
Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob math stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob Look Babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo. Helo. Helo pawb.
Ho ho ho. Ho ho ho. A chyfarch yn yr oel. O oh, ie, yeah. pob yeah. chyfarchion i chi a'ch teulu. Ie, yeah. a hefyd pob lwc. Croeso i pob lwc, babe. Pob croeso i pob lwc, babe. Pen o dau. Pen o dau.
What a launch, Back at it again.
Babe. What a launch. Fi'n gwybod, ni jyst methu cael digon. Ie. Yeah. A sy'n modd os wedi bod ta? Really nice.
Mae just, mae just mor brysur ar y funud yeah. yn dydy. Ond na, mae wedi bod yn really good. Um, nes i fynd draw...

Kind of yeah, yeah.
fi'n teimlo fel, mae yna rhywbeth really fel camaraderie am e. Yeah. Cos mae ma, ma Rach yn 30 a wedyn mae'r lleill yn sort of fel late 20s vibe. Mm. A mae mm. just fel, it's like a sisterhood. Mae mor lovely. Yeah. Yeah, mae'n oh, ma really, ma really cute. So, yeah. Fi, achos, um, fel nes i wein, fi, fi yn fad i gorff yn gwaith fel ysos yn ôl. Do. Um, fi yn barod yn fel, er, fel ddim yn gwybod pa diwrnod yw e.

Fi mor excited am rhain. A fi, ok, well, well again, it's an audio medium. Oh yeah, sorry, guys, pawb sy'n gwrando. ok, but ASMR. Ar fy mhen i, Catrin Hibbert, fan hyn, mae gen i band gwallt, mae Cadi roi fi gyda coed y nadolig arno fe, a mae'n fel tinsely, a mae'n... Nath hi reluctantly... ro- Wel, nath hi ddim hyd yn oed roi fy mlaen ar ei hun, nes i roi e ar pen hi, cos oedd hi ddim eisiau gwisgo fe.
Dwi ddim cweit steil fi, ond, ond Ti'n bod fi'n... steil neb.
It's about Christmas, I Catrin. know, ond fi ddim yn fel that shiny, ti'n gwybod? O, oce.
Ie, Yeah, exactly, ti'n fel... fi'n gwisgo fel Chris bejeweled. Yeah, mae'n fel full diamante dros y Fi- llefysau i Fi yn gyd. Christmas era fi, so...

Oh. Dyn ni nawr yn ASMR podcast. Um, a mae oh my god, het... mi, mi ddim. Imagine, pwy sy'n gwrando ar hwnni ymlacio? Het Santa coch, lyflu. Yeah. Fynd efo fy ngwallt. Sequins.
Yeah. Gwallt coch, ie. Yeah. Be yw plans ti dros y dolyg? Ti'n mynd i weld teulu rei gyda Rach? Ydw, oce, okay, so, plan. Mae Rach yn dod draw fan hyn heno. Okay. Plan. Ar nos Ŵyl Nadolig, mm -hmm. um, fi a Rich yn mynd i baratoi couple of snacks and that. Snacks? Um, ni'n mynd i fod yn neud festive sausage rolls oh, a nice. fel brownies a stuff o hynna. Anyway, wedyn ni'n mynd draw i ti rhieni fi. Dyn nhw ddim yn byw rhy bell. So, Fi di dechrau gwisgo, this is my update for the week, Catrin, yeah. achos fi fath cofio beth fi actually wedi wneud. Fi di dechrau gwisgo nasal strips i gysgu. Oh my god. Oh, sexy. Newid bywyd fi.
Genuine? Genuine, fel mae troi'n fi, so pan fi'n rhoi nhw mlaen, maen nhw jyst yn sticky yeah. fan hyn, a mae troi'n ti jyst fath yn mynd fel hwnna. Ond mae'r ma, r, ma maint o air sydd yn mewn i twa, ysgyfaint fi, just trwy dynyddio nails y strips yma,

Ie, ie. Wel, ti'n gweithio mas, so mae yna deg strip mewn bocs, a maen nhw fel per 5.50 neu rhywbeth yn Tesco. Mm. Other brands are available. A so os o'n i'n cael un pob nos am flwyddyn, bys fe'n costio fel 130 quid. 130 quid am, ti'n gwybod, decent noson o gwsg. Pretty good. Okay.
So dyna, yeah.
dyna web well, fi. Pe, so ti'n meddwl bod yn benefit i ti ddim just Sam?

di dweud bod fi, ond I think oedd hwnna'n fel anadlu mor drwm to the point ble oedd y bron yn son o fel chwer ni, which fi ddim yn meddwl sydd un peth. Ond os ydym ond un person sydd wedi gweud e. Yeah, true. A, dim ond based ar un. Un. Falle, oedd ti wedi yfed lot o'r noson yna? Na, o'n i mewn...
Um... Falle oedd hi just ddim yn fel lico ti ac oedd hwnna fel way out hi. Wel na, oedd e ddim even fel hwnna really. Oh, okay. Oedd, um, Ti eisiau gwybod beth oedd circumstance? So, o'n i llynedd di mynd i deithio i Cambodia a Vietnam. Mm -hmm. A pan o'n i yn Vietnam, gyda fel tour group G Adventures, oedd yn awesome. Ond un dyno, nath um, fi a'r merch y dall oedd ar y trip penderfynu um, mynd i'r spa yma. Cos o'n i wedi bod yn sort of... Ar, ar cysgu mewn llefydd hollol iawn, ond fel o'n i just eisiau like little Bougie. pinch of luxury. Ie, yeah. ie, ie. A then eitha rhad.
Ie. So, um, athyn ni fynd fyna, a nathyn ni gael massage a facial, a nathyn ni split lan mewn i groups. So, yna fi a ffrind fi Marnie, um, di

one, two, skip a few, nos o'n nadolig, creigiau, wedyn... Oh yeah, yeah. sorry, no, no, ni. fi'n mynd, fi'n cael, ni'n deffro'n ti mam a dad fi, nos o'n nadolig, cute. Wedyn, um, fi'n aros fan hyn, mae Rich yn gyrru lan i Birmingham, dyna ble mae teulu hi, a wedyn Boxing Day, fi'n gyrru lan at teulu Rich. More about that wedyn. Okay, fine. Be dwi'n neud? So, dwi... Um, yn cael nos o Nadolig mewn efo Sam, mae gen ni fel Christmas Eve box yn gilydd, cute. Beth sydd yn hwnna? So fel pyjamas newydd, Sweet. socks, hot chocolate, just, just rhyw box bydd yn dda i gael ar nos o Nadolig, just i cael cozy night in, ti'n mo? Os na physical box? Yeah. Just o fel Ikea, like, nath ni ddim, ti'n mo, cheapy, just rhywbeth i roi'r stuff mewn. Ydy yn personalised? Be, box? Yeah. Fi droi enw hi arno fe. Oh, Ond mainly achos mae gen ni'r un box, so rhaid fi roi enw hi fel bod ni'n gwybod oh, pa'n yn pa'n. O, mae dych chi box yr un? Yeah.
Sweet.
A wedyn, um, diwrnod dolyg, ewn ni draw i ti dad hi. Cute. So bydd dad hi'n nice.
cynllunio bwyd ni, bydd ni'n gwario'r noson yna, aros draw. Um, a dyn nhw wedyn, dyn ni'n mynd i teulu hi, o cousins, aunties, yeah. uncles. A wedyn diwedd ar ôl hwnna, dyn ni'n cael nadolig teulu fi. Cute. Ie, yeah, mae nice.
ma, ma loads ohono fi, yeah. ohono fi, ohono ni yn teulu ni, so mae'n anodd trio cael pawb at ei gilydd ar yr un diwrnod. So. Mae yna blant yn teulu ti, yn dweud, mae yna dysgu nephews a nieces. Oes, mae gen i chwech.

twins. Dwy a hanner, Dougie mm. a Jude. So oh. cute! Um, so, fi'n mynd, mynd draw to nhw gyda anrheg, a fi wedi cael slippers bach dinosaur iddyn nhw, mae'n adorable. So, um, ie, yeah, hwnna'n neis. Ie. Yeah. So, ti'n gwybod os nhw digon hynny o bob beth sy'n mynd mlaen? Na, ond dyna, so fi, controversial, sain prynu anrhegion i'r plant. O gwbl.
Dim ond achos mae yna chwech ohonyn nhw. Yeah, a mae pob un nhw gyda pen blwydd a nadolig. Mm. A mae'n lot yeah. i ni brynu chwech yeah. anreg i blant. Especially os mae ma anregion i blant yn ddrud, ti'n mo? Mm. Um, I pay them in edrych ar ôl nhw pan fi'n gallu, so... Fair enough. A fel, gallu ti jyst mynd o'n day out neu rhywbeth? Yeah, exactly. A hefyd, like, I'm the cool auntie, so... There's your present. There's your present. Lovely. Yeah, exciting. Oh, fi'n excited o'n Nadolig, I must say, cos fel arfer fi ddim. Pam?
Um, fi ddim wedi bod yn excited o'n Nadolig as sawl blwyddyn, nes ni'n gweud. Probably achos o fel Wel, ddim fi ddim yn... Fi ddim wedi bod yn fel massive grinch amdano fe, ond fel... Fi wedi volunteero i weithio loads dros y mm. dolyg, cos o'n i just fel... Be as ti wedi gwneud? Ie, cos o'n i'n neud llai fel... Dim bod ti'n methu joio fe pan ti'n sengl, ond o'n i fel mewn mind space really ddim gret. Mm. A pan o'n i gyda rhywun, oedd e mor gymleth bod ni ddim yn mynd i dreulio'r nadolig mm. gyda'n gilydd, a oedd e'n, it was just like, Mm. Get this over with. O'n i just fel, eisiau fast forward fe. Sydd yn drist a boring. Ond, um, So bydd yeah. hwn, yma hwn yn mynd i fod yn adolyg gorau ti wedi cael mewn. Yn gobeithio.
Ie, yeah, fi'n meddwl.
Bydd yn really nice fi'n meddwl, Ysbel. Actually, nes i really joio nadolig llynedd. Do fe? Ie. Yeah. O'n i ddim yn gwybod sut beth o'n i'n teimlo, ond oedd e'n really, Na. really nice. Oh, Ond god. cwbl o flynyddoedd cyn, o'n i just bach fel... Ie. O'n i- o'n i fel na llynau, so o'n ni... Um, Oh, ie. Ie, yeah, oedd fi a um, cyn banner fi, nath ni torri lan yn 2023, ond oedd ni dal yn byw efo'n gilydd, achos ni'n berchen ar y tŷ efo'n gilydd. Ie. A so, um, nath ni gweld yn adolyg, just ni'n dau, um, a thi gwely am fel pedwar o gloch. So o'n i just fel, ar ben fy hun, Yn yr, yeah. dim, dim presents o gwbl, dim byd. So oedd e'n brutal. A nes i cygenio'r fel cynio dolyg i dda i'r ddwy ohono ni, cos obviously yeah, I'm not going to make dinner for myself and Jamie tea. So i ddeud hwnna, so ni di fel gwario oriau, neud y bwyd yma, nath i fita, mynd i'r gwely, a wedyn dyna fe, dyna o'n i fel, dolyg llawen. Ie. Yeah. yeah, oedd hwnna'n brutal. Ond fi'n lwcus taw dim ond un dolyg shit fi wedi cael, so... Yeah.

So... Nes ti sôn wrth fi yn gynharach rhywbeth really scary. OK, so, ni'n neud y podlediad yma, ni'n siarad am pob math o bethau ar y podlediad yma, un peth ni'n siarad am yw perthnasau, so mm -hmm. felly ni yn benni lan yn siarad am cariadon ni. Mm -hmm. um, dyw cariadon ni ddim yn siarad Cymraeg. So, dim bod ni'n dynyddio hwn fel unrhyw fath o gyfle i siarad amdano nhw tu ôl i cefn nhw, ond jyst digwydd bod nhw ddim yn gallu deall. Yeah. Um, o'n ni draw um, yn cwrdd â cwbl o ffrindiau i um, Rach nos Wener. Athyn ni lan i Gloucester, um, wel i Cheltenham. A Oh my god, mae'n dyn o babi hefyd. The cutest little baby. Oh, dwi'n cyn. It's just squishy. Mae'n slightly ofn i fi, cos mae'n slightly neu fi'n brwd i. Oh.
Mm.
Ond ta waith. Right, so, oedden ni'n siarad, a oedd dy Miles, app chat GPT. Mm -hmm. A ni fel, o, pa, oedd e fel, o, fi'n talu i gael yr un fel sy'n gallu gwneud loads mwy na'r un ti'n cael am ddim. O'n i fel, yeah. oh, well, pa werth ti'n cael mas o hwnnw fe fan? Um, Dyma beth, beth mae fe'n gallu gwneud. Oedd e fel, wel fi'n dynyddu fe i code o apps. O'n i fel, oce, okay, fi ddim angen hwnna. Um, a wedyn, oedd e fel, but it can Not speak me. like every language. O'n i fel, like, Surely like, well though, cos ni fel, yeah.
ti'n mae'r peth yma gyda yeah. Cymraeg, maen nhw wastad way ar ei hôl. Yeah, yeah, yeah. Fel Google Translate, stwff yeah. ti'n cymryd blynyddoedd i ddod yn, yn dda. Wel, Na ti frawg, ges i. Achos... Yn i'n gallu trio? Yn i'n gallu trio... Sa'n fawr dysgu ni gen i rap. Ok, trio fe. Achos oedd e'n... Ti'n ofyn fel, describe pob look big, pob cast neu rhywbeth? O, na.
Ti angen rhoi rhywbeth specific mewn? Wel, beth nath Miles wneud, oedd nath e ddweud fel,

oedd e'n syndod o dda. Oedd hi'n siarad dal, oedd hi'n siarad Cymraeg gyda ac yn Americanaidd. Oh. Ond ca, dyle ti di gweld llygad Rach yn goleu lan pan nath hi gwneud cysylltiadau. Un, un peth mae hi eisiau gwneud yw gallu dysg deall geiriau cyneuon fi. Oh, Achos nath hi ddod i gig nes i chwarae wythnos y flan, a mae obviously yn gwybod bob fi'n sgwennu am fel hyn bersonasydd a stuff. Oh. So, mae hi'n... Mae'n mynd i fod yn googlo lyrics yr un seniorita yma.

I'm going to be able to understand what you say in the pod. Cos fel na mae'n siarad. Ti'n meddwl, fi'n mynd i gofyn, dyls fi gofyn. Tria fa.
Be, uh, na i gofyn yn Saesneg o fe? Yeah, say...
Um, um, can you describe... Falle na i sgwennu rhag ofyn nhw'n cael yn wrong. So, can you describe the podcast?
Fi'n mynd gwybod os bydd hwnna'n gweithio. Ond nhw'n i trio?
Yeah.
You never know. Never know.
Uh,

making it popular with listeners who appreciate both the Welsh language and an entertaining take on everyday topics. Ife ti sy'n di sgwennu hwnna? Na, ti sy'n dawto'r chat GPT. Mae hwnna'n spooky. A maen nhw newydd disgrifio.
Cos dwi hwnna... Ni ddim di sgwennu hwnna ar y we yn unrhyw le. sgwennu hwnna.
Ond maen nhw wedi galw ni'n witty, babe. Sut?
Fi ddim yn deall. Fi ddim yn deall. Mae hwn yn crazy.
Ni genuinely ddim wedi sgwennu fel disgrifiad tebyg i hwnna yn unrhyw le. Little do you know, fi fyna yn fel SEO o fel, maen nhw'n witty, maen nhw'n funny. O dan fel pseudonym. Oh, wow. Oce, okay, mae hwnna'n crazy. Ond hefyd, gallu ti literally chwarae'r pod yn Gymraeg a bydde fe'n gallu cyfeithi fe'r Saesneg. Wel, mae hwnna'n mynd i helpu ni, fi'n meddwl. Gallu ni jyst dechrau wneud hwnna, wedyn rhoi transcript lan, jyst checko'r mm. subs. Gallwn ni.
Mae'n helpu, mae'n helpu ni. Ie, yeah, doedd e ddim, e ddim yn berffaith, ond oedd e'n syndod o yeah, dda. Ie, ond o'n leia bod fel, os mae rhywun yn, yn helpu nhw gan checko'r, yeah. as in, Twa? Chos mm. nag, yw, nag yw popeth yn bwydo mewn i chat GPT. Popeth sy'n bodoli byth ar y we yeah. yw sut mae chat GPT yn gweithio, nag yw e. So os fi'n mm. gofyn iddo fe cyfieithu y transcript a wedyn just check o be sy'n anghywir, wedyn rhoi hwnna lan, bys hwnna'n bwyd yn nôl mewn. Oh, Crazy.
Gosh. Methu wow. cael gatw i gyda dim byd nawr, so... Na. O'n i ddim yn plan o... Ti'n mwyn beth? Alli ni troi i Ffrangeg? Ti'n mm, siarad Ffrangeg? No. no. Mm. Espanol?

yeah, a world of opportunity, ond actually, pff, Scary. bit scary, isn't Bit it? scary.
Bit yeah. scary.
Just pa i dweud yn y beth, you know, t'mo'. Wel, fi ddim yn anyway. Wel, hmm. Reit, os ti'n gwrando. Mae'n catcher is it, not joke. Ond na, mae'n, o'n i'n fel, "Wha?" so yeah. Waw. Gawn ni weld beth sy'n digwydd gyda hwnna. Ie. Gawn ni weld beth sy'n digwydd gyda AI. Keep your eyes peeled, guys. AI seems to be getting bigger.
Nawr ni check yn ôl wythnos nesaf yeah. i roi update ar beth sydd wedi digwydd yn AI.
Beth sydd wedi bod yn... Fe fel hoff

OK, so, bob blwyddyn... Ie. ...mis Rhagfyr, ni'n difrosto Michael Bublé. Wel, ni...
Dim ni, rhagor, sa i'n meddwl. Mae rhai pobl yn. Mae Mariah Care- Carey, mae pawb yn difrosto. Ie.
It's time! Ww! Croeso. Ww! OK, fi'n mynd i wneud ffafr gyda chi a fi'n mynd i edito hwnna allan, achos fi sydd yn edito'r audio, ond... Mae'n rhaid i chi wybod bod fi wedi gofod dalu gyda hwnna. Oh my god. Um, it's... A fi ddim yn soprano, so. Oh, you don't say! okay, so, anyway, mae Michael Bublé nôl. Fi, beth sydd yn digwydd oedd fe gweddill y flwyddyn? Oedd e arfer neu cyneuon gweddill y flwyddyn? Yeah, ond ddim yn gwybod os yw'n dim mwy. Yeah, ond fi'n meddwl dyna'r peth pan ti'n rhyddhau Christmas album, ti bron yn fel... Pwy ar sy'n neud e a maen nhw wedi cael getaway? O pwy? Fel Mariah Carey, mae hi'n, she's Mrs Christmas. Ariana Grande. Ie, yeah, ond fi fel mae hi'n rhyddhau, mae hi'n neud, mae gen hi, twa, bysedd mewn pots arall. Di gyda no. hi'n bysedd mewn lot o pots, famously. Oh. Pot pwy nawr? Pot pwy nesaf? Wel, um, Jim Carrey, fi wedi clywed. Jim Carrey ato.
Yeah. Fi'n meddwl gay, Ariana Grande. Na, achos mae gen i theory am pobl sydd... Dylen ni ddim speculato. Na, na, na, na, mae hi probably there and it's fine and I'm not trying to push that on Ariana Grande. As if, sorry. Ariana, mae'n ffain os dwyt ti, mae'n ffain os dwyt ti ddim. Yeah, ond so Ariana Grande, oni bai bod hi ar bloody chat GPT yn gwrando ar y podcast yma. Ond, just achos mae gen i theory, right? Os ti'n rhywun sydd yn serial cheater, tr- esiampl arall, Tristan Thompson, um, Khloe Kardashian, boyfriend, gay. Ydy hwnna'n wir? Na, dwi e ddim yn wir.
Mae jyst yn... Mae'n jyst yn... Mae'n mynd... Dyma ti, esiampl o rhywbeth sydd hefyd ddim yn wir.
O na, siampl o theory fi. Okay. Rhywun sydd yn serial cheater. Yeah. Fel, i'r extent lle fel, mae hwn yn insane nawr, pam wyt ti dal efo'r person yma? Oh, pointless.
Kind of thing.
Mae jyst yn... it- it's saying something else, fi'n meddwl, a fi'n meddwl, okay. Mm. Fi, yeah, mm. Paid siw fi, cos chi yn amlwg ddim yn gay, and it's fine. Ond mae jyst, mae dyfu theory. Fi, oh, na. Fi, na, fi gofod cnoi fy nhawod ar hwn, achos okay. fi definitely nabod pobl in real life. Yeah, so mae'r theori yn gywir. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Yeah. Um, ond... ond pwy ddim. So Michael Bublé.
Sut mae lepal hwnna?
Yeah. Um, yeah, Michael Bublé.
Right, anyway, bob nadolig. He's out. He's out. He's out and about.
Yeah. Mae dyfa'r album yna.
Pryd nath e Oh, m- gotta be about Ocê. 2010 neu rhywbeth, na? Good guess. Yeah?
Hit the post, 2011.
Oh, So, diolch. nath e ddod lan gyda'r album Nadolig yna, and it is a classic. Mae'n good. Mae e, mae e.
Ie. Mae, ti'n modd, mae fe di sefyll prawf amser, Ie. da iawn Mickey Bubbles. Ond, ti di clywed specifically Santa Baby? Send a baby. I know. I, right. Ond fi, ond fel...
Fi'n gwybod bod in... hwn ddim yn headline news, it's 13 years old, ond bob blwyddyn mae'n hawdd i chwerthin gymaint geiriau Santa Baby version... Boobs.
Boobs.
Boobs.
version boobs. Um, so, Ti'n gwybod pan mae pobl fel really really ofyn son o'n gay? And he's yeah, so yeah, yeah. scared of sounding gay for Santa. Bod e di newid y geiriau i gyd. Yeah. Like, mae e clearly... O, fel she i... Oh, mae e, literally, he, she. he wants Santa so bad. Na, mae e'n... So, ti'n gwybod fel mae'r geiriau greiddiol? Pwy fi'n canu'r greiddiol? Fi ddim yn gwybod. Na gwed fel proper old. A yeah, maen nhw'n canu fel... Maen nhw'n canu'n really fel...

I'm like, we were blaming Santa Buddy throughout the whole song. But, well, no, mae fe'n gweud Santa Baby weithiau. Ond I suppose os mae'n gweud Santa Baby gormod, gay. Mae fe'n rhy gay.
Rhy gay. So mae fe'n gofod dweud...
Mae gadael cry babies mewn. Mae hwnna just yn confusing. Pa, falle bai. Mae'n dweud... Mae'n Unwaith mae'n dweud Santa Baby, he obviously gives himself a fright. Mae'n dweud Santa Pally unwaith. Pally. Weird.
Dyna ddim hyd yn oed yn gair.
Santa Poppy. Sorry, that's erotic. It, Poppy. Sorry, Santa Poppy is the oh! most homoerotic thing we've ever might as well dweud Santa Daddy. Santa Daddy. Daddy Christmas. Daddy Christmas.
um, on anyway, instead of a 64 convertible, because obviously bydde hwnna'n

Bublé's got his. I love sut ti 'di dweud bod un yn gay a bod un yn fine.
Hwnna yw really good messaging fanna. Internalised homophobia fi. Mae mor internalised homophobia. Ond hefyd, mae hi'n dweud light blue. Na, na, na. Steel blue.
Steel blue. Steel blue.
I'll wait up for you, dude. Gay. Oh, gay.
Gay. Mae'n mae type o hwn allan i Santa ar Grindr. Like, 100%. I Daddy Claus.
Santa Buddy and Hurry Down the Chimney Tonight. Mae'n ffa... Ti'n ma fe'n ffain gyda hwnna?
Hang on. So mae'n dweud Santa... Da, Santa Daddy... I want... Fi moyn Santa Daddy ddigwydd. Mae'n cael... Mae'n dweud Santa Buddy, I'll hurry down the chimney tonight. Fe dyna beth mae'n Na, dweud? and hurried out. And, I'm I'm hurried out the oh, gym. okay, boobs.
Oh my god. Wow.
Wedyn,
oh, funny. Mae'n mynd, um, think of all the fun I've missed, think of all the harries, cos mae ddim eisiau dweud fellas, cos otherwise gay for Santa. Ah, Fair gay for enough, Santa. I Yeah, I guess. get that. 'Cos, you know, fine, mae ddim yn kiss o Harries. fellas, fine.
Yeah.
Um, Hotties. oedd na un bit arall, hang on. Oh yeah. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at... Beth yw'r geiriau gwreiddiol, ti'n cofio? You and me? Na, sa'n gwybod. Bought at Tiffany. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah.
Tiffany, gay!
Can't gay, can't be Tiffany. Wel, ti'n gwybod ble mae Mickey Bubbles yn cael Christmas decorations a? E? Ble?
Mercedes.
Famous for their Christmas decorations. Sut mae hyn... Sut bought at Mercedes? Mae'n mynd.
Mae'n mynd. Come and trim my, my Christmas tree. Gay. with, with some decorations bought at Mercedes. Ydy'r 64 yn Mercedes?
Na, nes i... Mae jyst yn siarad yn gymaint o ceir man, cos obviously, dyw dynion hoiw ddim yn gyrru ceir. So, os mae fe'n gyrru ceir... He can't be gay. Ond mae'r 65 Mercedes convertible yn edrych yn weddol camp. Fi'n confused yn gyffredinol gan y gan yma. y ffaith bod e'n hefyd yn rhoi cwpl o babies mewn, mae'n rhoi bach o confusion. Mae'n un baby, multiple buddies, one pally, pally and a poppy. Pop papi. Papi. Creepy. Wow.
Michael babe, sort it out. Hurry down the chimney.
Hurry.
Tonight. Gan fod yn Nadolig, dyn ni wedi cael anreg bach i'n gilydd i agor ar y pod. Do.
So, fi'n mynd i roi un fi i ti'n gynta, Herbs. OK, diolch.
Um, bach o stori cyn i ti... Na, na, na, ni... Ti allu agor e'n gynta? Ok, fi yn teimlo'n festif, ni'n Christmas jumpers ni. Mae gen i snowball, fi'n caru snowball, advocat a lemonade, a mae gan Cat Morris virgin snowball, ironically. Um, Rude. Rude. Um, Joke. Sef, sef

Okay. Great.
Diolch.
O! Gwrdd ti'n disgrifio fe? Brilliant. So, beth sydd gen i yn anreg gan Sean Corn slash Cat yw beth sydd yn kind of edrych fel addurn nadolig. Ydy. Ond mae'n tegan bach plastig ar darn o riban a'r anifail ar y tegan yw

Ses i un o fave shops fi, Hobby Crafts, nôl y pethau, a dath y ci yn y post, a oedd y ci yn rhy fawr i ffitio oh. trwy. So rhaid fi torri coes y ci, ac oedd hwnna'n really traumatic i fi yn benodol, PTSD, achos mm. oedd ci ffrind gorau fi, ci ffyn, Jasper, yeah. Jabba Rooney, Jabba the Hutt, gath e un o'i coesau di torri off, ac oedd e'n three legged am flynyddoedd, ie, yeah, bechod. So oedd hwnna'n really traumatic, a wedyn, nath hwnna dal fi'n gweithio, ni fel, rei, fi angen bod yn crafty fan hyn, so nes i super glue ar coes, no mlan. Oh, bys yn neb yn gwybod. Na. Um, a wedyn nes i trio roi fe ar shot glass, so trio ffitio fe mewn ffordd yna. Yeah. Ges i superglue dros dwylo fi gyd, oedden nhw gyd yn wyn dros counters Sam, superglue, oh. o rai fi ffailo fe off. Oh Yn y diwrnod, Sam, God bless her, dweud fi, why don't you just turn it into a bauble? O'n i fel, you're a bloody genius. Um, so dyna ti, bobl nadolig. Oh, wel diolch, byddai'n mynd yn syth ar y goeden. Cute.
Ni.
Hyfryd. Oce, okay, fi'n teimlo fel fi ddim di

Shut up. Fi 'di cael fel 60 Terry Chocolate Oranges yn barod. Ydy hwn yn Terry Chocolate Orange? Ti'n hapus i gael un mwy? O, dwi wir, achos fi 'di gorffen un yn barod. Fi'n cofio ti'n gweud.
Diolch. Achos...
Hoff chocolate fi. Pan nes di a Fern a Brensh, ffrind arall i ni, ddod draw i tŷ fi Oedd e cyn X's and O's? Ebrill? Ie, yeah. cyn i ni fynd i noson o'r enw X's and O's, sy'n fel noson sort of queer, queer lesbian i yeah. allan yng Nghaerdydd. Um, nes di weld un o'r rhain on TV a mynd, oh my god, be mae hwn yn dal yn neud fan hyn, mor hir ar ôl nadolig, gael gael e. A ia, yeah, a nes di roi fe yn freezer fi, oh, cos yeah. ti eisiau fe'n rili oer. A nes ti beth... Nes i just ffeindio fe'n y freezer. just... so dyma i'n ffresh. well, just mae hwnna'n top tip i chi os chi'n bit o terries. Neu os chi'n bit i trio terries, mm. rho fe'n y freezer. Achos mae fe fel... Game changer.
Hefyd, be sy'n dda am terries... I don't work for terries. Be sy'n dda am terries yw, fi jyst yn leco bach o chocolate ar ôl cinio. Sa'n leco pwdyn fel llawn. Mm. So fi jyst yn cael slice, achos mae'n pre-sliced mhm. snack. Mm -hmm. So, fi wedi cael dau yn barod am dolyg. So fi'n gobeithio, dyma

wastad, wastad, wastad yn rhoi lip salve mlaen. A mae hwn yeah. yn mynd i fod yn amazing dros Nadolig, so diolch yn fawr. Yeah, gyfaliad Ti'n nabod fi'n dda.
Dim problem. Mm, diolch. Na, diolch i ti.
Fi'n thrilled am hwn. Ti'n mynd i Birmingham nes i weud, ie, yeah, dros dolyg. Dros yn dolyg ar dydd San Steffan. Iawn. Mm.
Cos mae teulu Rich yn byw yna? Ydyn, yeah.
ydyn, a mae'n eitha lot ohonyn nhw. Okay. So, um, Fe tro cyntaf ti'n mynd i gwrdd nhw, a? Fi beth di gwrdd oh.
unrhyw un ohonyn nhw o'r blaen. So, ie, yeah, ni wedi bod gan y gyda'r pimp mis, a fi ddim wedi gwrdd dim un o'n nhw eto, just achos, I don't know, ni wedi bod yn really brysur. Yeah. O'n i'n plano mynd lan yna'n gynt neu be bynnag, mm. ond rhwng popeth, yeah. oedd just yn digwydd yn arfi fel, oh! Wel, a, a ti'n cwrdd nhw gyd ar yr un tro, neu? So, di rieni ddim gyda'i gilydd, so mm -hmm. byddai'n cwrdd a mam hi, partner mam hi, chwaer hi, mm -hmm. a partner chwaer hi, fi'n meddwl, mm. um, i gyd mewn un go. Yeah. A wedyn byddai'n cwrdd a ei thad hi, Partner i thad hi, brawd hi a brawd bach hi. Waw, ok, lot.
Fi'n meddwl un peth sydd yn dda am y ffaith bod ni ddim, bod fi ddim wedi cwrdd â nhw fel yn rili, rili gynnar, yw bod ni wedi gallu trafod lot am teuluoedd ni. So wnaeth hi gwrdd â rhai fi yn pen-blwydd... teulu fi yn pen-blwydd fi, oedd hwnna diwedd Hydref. So... mae hi 'di neud hwnna'n barod, ond fi 'di cael digon o amser i glywed digon o straeon amdanyn nhw i sort of cael bach o ddarllen Ie, o sut mae background. pobl yn operato, ie, Ie. dynamics. Mm, ie. Achos mae dynamics teulu oedd yn gallu bod yn gymleth hefyd yn Ydyn. dydyn, so... So nes i hefyd roi'r cwestiwn yma i'r uh, lesbians lleol.
Ie.
i'r grŵp WhatsApp. Ie, yeah, os chi ddim yn gwybod, y lesbians lleol i'r grŵp WhatsApp ni, ni'n holi lot o gwestiynau iddyn nhw, ond dos rhai nhw ddim yn lleol, a dos rhai lot nhw ddim yn lesbians. Ond fi ni... Maen nhw'n revolving with the LGBT in some capacity, ond this is yeah. the name I've given them, so yeah. dyma ni. Ond tan bod rhywun yn dod lan a enw okay. well, dyma fe ni'n gael nhw. New Year's resolution.
Yeah, Cael okay, fine.
Enw fine. mwy accurate. yeah, mwy representative o be, I don't know. Yeah. Um, ond mae rhai nhw wedi dod nôl, so, nawn ni chwarae. Um, nawn ni chwarae un loes gyda. Ti moyn sôn wrth ni pwy yw loes? Okay.
Loes, Loes G. Mae Loes um, yn gweithio gyda fi. Um, ti di, I guess, gweithio gyda hi hefyd, do, ond, do, ond yeah. mae actually'n byw um, Laura Street hefyd, so... Oh. Um, yeah. Alla, nawn ni... A pal and a uh, colleague. Pali. Pali.
Hey, Pali.
Santa Pali, yeah. yeah. Um, so, yeah, dyna chi loes. Dyma loes.
Pam nes i gyfarfod rhieni yng nghyn gariad am tro cynta a bob dim yn gred cystal a sa unrhyw un yn gallu obeithio tan ddath amser mynd i ngwely. a ges i 'nghebrwng i stafell wahanol i fy nghariad. Yym, o'n i 'di synnu braidd, felly nes i jyst ddim herio'r peth. Yy, nath 'nghariad i wedyn ddeutho fi jyst fynd i'w stafell hi ymhen ryw awr pan oedd 'i rhieni hi'n cysgu. O'n i yn eitha cyndyn o neud hynny achos o'n i'm isio pechu rhieni hi, ond nath hi fy argyhoeddi fi y bysa bob dim yn fine. Yym, so o'n i'n me'wl bod ni 'di ca'l get awê hefo hi, tan amser brecwast, yy, pan oedd 'i mam hi yn llawer llai cyfeillgar nag oedd 'i diwrnod cynt. Yym, dwi'n ama na fydd hyn yn issue i chdi Cat, ond dyna un don't gynno fi. Aww! Aww! Drwg! Ie!
Fi'n... Bach o ddrygioni.
Wel, achos o'n i'n cofio pan nath, um, oedd gen i cyn-gariad, mm. um, a pan oedd e, controversial, boy, um, pan oedd e, oedd e'n byw yn bath, a so pan oedd e'n dod, o rhaid ni mynd i'n tai yn gilydd am fel weekend, yeah. um, bys rhaid ni cysgu mewn stafelloedd ar wahân. Really? A o'ch yeah. chi yn cysgu mewn stafelloedd ar wahân?
Yn TV, o'n i yn. Ond pan ni yn tŷ fe, oeddwn ni'n cysgu mewn gwlâu ar wahan ond yn yr un stafell. So obviously sa'n mynd i gysgu ar y camp bed ar y llawr, fel I'm gonna be in the double bed gyda mattress go iawn, ti'n bo? Yeah. Ond, ie. Yeah, Mae so, lot o fan kind of pretense. Ie, yeah, ond fi, fi, fi eisiau gwybod pa oed oedd Lois pan oedd hwn yn digwydd. Fel, os ydyn nhw'n ffynu... O'n i'n fel 16 ar yr amser, so fair play, da iawn mam. Ond fel,

That's it. Nina, os mae'n gwesti!
Ei!
Da iawn! So, um, okay, mae'r un nesa yw Beth. Um, so mae Beth yn cyn garod o blynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n 15, 16, going through it. Mm. Um, o'n i mewn... Half a lifetime ago.
Oedd, yw. I know. Oh my God, ma' hwnna'n crazy. Um, ond mae hi, mae hi yn briod i ferch lyflu ath i ysgol fi, a mae gen nhw plentyn bach, the cutest child in all of world. Dyma be mae Beth yn dweud. What I will say is maybe when I met Rashine's

Ha, open Spill and honest. Spill your secrets. Fi'n poeni ti'n mynd bach bod fi'n mynd i siarad gormod, cos... Ti yn siarad lo. Fi'n siarad i gael.
Ond just cael, oce, okay, top tip fi am hwnna, drink in hand at all times a just cadw dy hun, fel non-alcoholic, so bod ti ddim yn smash. O ie, glyg, glyg, glyg. Virgin cocktails yr holl noson. Ond just cadw fe gyda ti, so wedyn ti'n gallu just, you know, check yourself a mynd i yfed Twa? Yeah. Stop at y hi'n siarad.
Na. Stop at y hi'n siarad. Siarad, okay. ond fel...
Yeah.
Cos fi'n meddwl, mae dy rage sort of the opposite thing, ble mae hi'n gallu bod yn eitha dawel i ddechrau gyda, yeah, mae hi'n yeah, fel yeah. she'll dip a toe in, a wedyn yeah. mae'n mae mae mae super chatty a fel sociable, mm. mae'n really hoffi bod rhwng pobl, ond mae hi'n bach yn fwy... Mae'n cymryd.
Mae hi'n, mae hi'n un fel, os o'n ni ar nature documentary, mm. mae hi'n fel, un o'r anifeiliaid yna sydd yn pwyso nôl, asesu'r sefyllfa, wedyn yn camu'n ofalus. Ond ddim yn... A fi fel... Just rhaid yn gwmpas lle. Yeah, Golden exactly.
retriever.
Oh yeah, bach fel.
Golden yeah. retriever. Ond, um, fi ond sydd ddim yn siŵr bod fi'n gallu wneud ffordd arall. So, Na, ond ti angen bod yn ti dy hun, fel... Wel. Ond just

Wythnos nesa, oce. Okay. Mm. So wythnos nesa, bydd yn flwyddyn newydd. Beth yn y byd? Bydd yn flwyddyn newydd.
Lle mae'r blwyddyn yma di mynd? Mm. As... Rhaid ni edrych nôl at Lenny. Ie, yeah, na ni, na ni edrych nôl ar y flwyddyn ein hoff pethau sydd wedi digwydd. Ie, yeah. fi'n meddwl hoff pethau sydd wedi digwydd i ni, yeah. a hefyd, mm -hmm. mm, chaos, a hefyd, mm -hmm. though, fi eisiau siarad am hoff lesbian pop culture moments oh my gosh, fi. yeah.
Absolutely.